Subsequent matches na aka no ɛyɛ Ghana ne yɛdi ya. Ɛnɛ ɛnɛ no ɛnɛ deɛ sɛ okay there is Algeria playing today. There is Algeria Switzerland Algeria ɛbɔ Switzerland there is Cape Verde against Argentina there is Ghana against Colombia ɛne Australia against Egypt nti ɛwɔ about four. Baasa deɛ aka no nyinaa deɛ hope ɛwɔ mu. Egypt ɛyɛ Egypt deɛ wɔ soro. Ghana Ghana. Egypt.
Egypt wɔ soro kyɛn Ghana. Yɛn nka no kura nkyɛn o. Egypt Australia. Yeah, Egypt betumi ama ne gye wini. Asɛ no na gyidi wom kakra. But ɛmba sɛ Egypt so qualify yɛ bɛkyɛ sɛ na kyɛ sɛ North Africa foɔ no nko ara na ɛkɔ. So far West Africa foɔ deɛ wɔn yi, Cote d'Ivoire wɔn yi. Na yɛhyɛ aseɛ nso de firi Ghana Black Stars asoɛeɛ a wonim sɛ Ghanafoɔ me no ka sei na wɔn wɔ Rhode Island hɔ a wɔn di wɔn dwuma ɛnbra wɔn yɛ wɔn last training ɛhɔ nti wɔn bɛ train kakra tam wɔn yɛ last wɔn wɔ university wɔn a obi ekɔ yie onim sɛ wɔn yɛ wɔn train wɔ Rhode Island hɔ but wɔn kɔ bɔ match a na wɔn kɔ Bryant University hɔ akɔ yɛ wɔn training kɔ hɔ no ɛyɛ yagye ho a obiara ti yɛ tactics a coach no

nti ɛno ɛyɛ coach ɛfɛ no sɛ carlos chaos ɔno ne mmeranteɛ no alaso na mu yɛ ɛnso ɛwɔ branch university na ɔyɛ kakra na mu yɛ no ɛna ndeɛ so biara nfa na nneɛma na yɛ kɔpɛ wɔ kansas city hɔ Ɛna ɔkɔ bɔɔ ne kɔrɛ mu ɛde ne tɛmrɛ a tɛma mo pa hwɛ mo nyoma tɛma mo te plane mu tɛma mo tache down nyinaa yɛhwɛ kakra ne mmra.

Seminar no ma wo kɔ ma ɔma wo bɔ dua ma wo kɔ ma ɔma wo bɔ dua. Nti ɔno ɛyɛ Black Stars foɔ no deɛ ɔmo touch down biribiara sɛ ɛkɔ yie ɛsɛ Ghana Colombia game no Saturday ahomakye one thirty na game no hyehye ase dendenden nti wo ntumi nda a na ɔyɛ sɛ ɔwɔ sɛ
Asɛm o. Wisdom powers bɛa na bɛtra so.
Aa ɛsisiɛ yi no ɛyɛ me ɛna me twa ntoro anaasɛ. Minister ana nhyehyɛe no wanyɛ no yie. Deɛ ticket no
mente ase. Ahaa sɛ mo se yɛne yɛaka na afei deɛ ɔde release aba o pause how on earth ana ɔde obi tu kwan a ɔnka arrangement nkyerɛ no because ticket no release na ɛbaeɛ no sɛ ɔmo akyekyɛ ticket no recognize supporters group no Ghana supporters union ka ho And Ghana supporters union ɔmo kɔ kɔ support black stars nti fawes how on earth ɛna wotu kwan sɛ nnɛ mete yɛ yi ɛmba se sɛ wisdom mesoma wo ɛwɔ kuro furum ɛmba womfa arrangement nka me ho yɛbɛkɔ akɔdu na aka kyerɛ me sɛ da sika no a mede maa no ɛyɛ fa no nko akɔma nka sɛ fa bi tɔ nsuo nti asa deɛ a fa bi ka ho bra Paul sɛ wate nkɔmmɔ no a medi no ase sɛ Ɛtew paa. wode Ghana Supporters Union ɛkɔ baabi a ɛpere gu ɔka saa Supporters Union no ho nti arrangement bɛn na wɔn na wɔn yɛeɛ wɔso wɔn nim sɛ sɛ three games no wie na Ghana mfiri mu a wɔn bɛba nka wɔn bɛboa wɔn ho de akɔ but minister no ka kyerɛ ɛɛka akyerɛ yɛ sɛ wɔn mma wɔn ticket biom ada no meketena kan because yɛkɔ nyinaa no wɔn nim sɛ Ghana group stage bɛfiri mu but sɛ yɛ kɔ tournament na ɔde nipa involving nipa ɔde wɔn kɔ apɔs woyɛ arrangement sɛ ebi a sɛ yɛ efiri mu a this is the arrangement sɛ yɛ efiri mu a wato adi yɛ efiri mu a already wɔ plan wɔ hɔ dada but ɛnɛ o ka akyerɛ wɔn sɛ wɔn ma wɔn one week stay nti one week no twɛ mu a wɔn a wɔwɔ hɔ biara no you are funding for yourself. nti supporters union fɔ na wɔn kɔɔyɛ no forest ɛdi yɛn ti na ɛsɛ yɛde wɔn kɔ so wɔn wɔn ɛdi yɛn ti na yɛde wɔn kɔɔyɛ to support the black stars black stars wɔn aba anaa daabi wode wɔn kɔ no the communication arrangement ɛsɛ sɛ wɔn wɔn yɛ no forest wɔn wɔn anyɛ ne saa ɛna wɔn akɔ duru hɔ awie wobɛn ndɛ ebi wɔso wɔn de wɔn bɔtɔ mu sika wɔn num bi no wɔn yɛ seventy dodo ebi bɛba.
Seesei wowɔ ahoɔden yɛ yia na waba. Ɛyɛ wei mu nso na ɛbɔ a wɔn penti wɔn blasters na wɔn si gyama na wɔn bɔ abɛn ɛne paapɔ ɛyɛ wei mu a nti stakeholders na wɔn kɔɛ na wɔn wɔ yi wɔn wɔn bɛ support blasters na anaa daabi but yɛ ma wɔn ticket nti ɛde gyina saa stakeholders ne ticket no yɛn anfa nka wei mu. Nanso yɛagya kogye wɔn hɔ awie. Yɛse Ghana deɛ aka no ɛyɛ sɛ obiara nyɛ and ministry ɛna leadi saa charge no. Yɛagye afiri akɔ house kea ɛbɛka but this is straight from the ministry a directive. Nti deɛ yɛnya minister no ɔyɛ actively involved.
Sɛ wisdom ɛno no ways yɛntoa so ɛ ɛnna yɛnhyɛ aseɛ we only have ɛkyena Friday ne Saturday. What must we do to get that needed results against Colombia? First, deɛn na yɛnyɛ against Colombia Saturday na yɛnya results a yɛde bɛ qualify akɔ anim? Ɛno a mehyɛ aseɛ me deɛ to me considering considering our profiles and how a yɛ team no teɛ no, one we need to be compact defensively. Colombia foɔ no deɛ nti a dan ne yɛka sɛ ɔmo ne Portugal ɔmo bɔɔ bɔɔl no yie no, Portugal foɔ no yɛ teams a ɔmo ndefɛnde. Wɔn bɛ biem abɔ. Ɛnɛ yɛne Colombia kɔbɔ yɛne yɛyɛ underdog. Nti Ghana obviously we will opt for a defensive style. Nti defence na yɛbɛyɛ no we need to be compact sɛdeɛ yɛyɛ against England no because Colombia baabi a wɔn yɛ useful paa no ɛyɛ wɔn wings wa. Luis Diaz on the other hand and their right back no a wɔbɔ wɔn na wɔn atu Daniel Munoz no pause wɔn bɛ use no yie paa Crystal Palace so we need to be defensively compact. Sɛ yɛ defend a yɛn double up on Luis Diaz sɛ na yɛn nko antumi. Sɛ onipa bi a ɔbɛbɔ in the midfield no in front of sɛ na yɛ bia Torres wɔn san mɛboa no. Ebiem ɛyɛ the midfield because the James Rodriguez will play as the number ten. It wɔn na ɛbɛyɛ the brain wɔn na ɛbɛ link up from the midfield to attack sɛdeɛ yɛ ma Harry Kane Jude Bellingham no we need to also keep tabs on James Rodriguez. ne yɛnyɛ discipline enough because ɛno a Senegal penalty a wɔgye yɛ pass eh, penalty ɛnyɛ penalty ba wobɛyɛ ndɛ yi Africa wakɔtɔ fam the moment ado ho bɛkɔ bi wɔ penalty box no mu prrrr pass ɛbɛgye atia wo Ghana ɛne England deɛ no sɛ yɛ England ana Jerome Opoku ɛkɔyɛ deɛ ɔde yɛ Prince Adu Kwabena no Jerome Opoku yɛ tia Harry Kane pass kɛyɛ penalty mm. kɔn bɛgye atia yɛ so we need to be vigilant ɛwɔ akyire hɔ a little mistake pass ade asɛm bɛba Bɔ na ɛbɛbɔ, yɛnnya chances bebree sɛdeɛ da biara yɛyɛ no no, na mmom little chance a ɛbɛba no, Paul sɛ ɛhɔ na ɛyɛ a problem no nyinaa wɔ. Sɛ games a of this nature no, ɛyɛ a na level no nti chances no yɛ kakraa bi. Even yɛne Panama, yɛne England, yɛne Croatia, Paul sɛ yɛnnya chances bebree o, na mmom kakra na ɛbɛba no, Paul sɛ yɛntumi nyɛ useful, yɛntumi nconvert. So this time around, Semenyo, deɛ nti a yɛgye wo, yɛgye wo ho no, it's time for you to prove Ɛnɛ yɛbɛkɔ tournament na awie no sɛ nɛ Ghana film no wanhyɛ gu a wo deɛ akɔ tournament adeɛ a wɔn ayɛ yɛ poster boy wanhyɛ wɔ ɛsene mu goal na ɛde aba wo sɛ game na tournament yɛ bɔ yɛ strikers obi anhyɛ goal mhm. a pool of talent na yɛbɔ di no forward line players no yɛahyɛ two goals two, two goals na yɛsɛ no defender ahyɛ baako ɛna midfielder ahyɛ baako nti forward line players na yɛyɛ sɛ wingers na yɛyɛ strength no powers wingers no kura nhyɛ goal How much am order number nine? Nike Williams ɛde ne kɔɔ bi. Prince Adu Kwabena. Players yɛ dɔma Konya Boys. Brandon Thomas Asante nye yɛka ne statistics. Wɔhyɛ 14 goals for Coventry City ne wɔhyɛ sei. Anto Asem ɔnyɛ from uh, Bournemouth for Manchester City ne yɛbɔ ne din. Jordan Ayew Crystal Palace. Isaaku Crystal Palace. Ba, uh, Leicester sorry. But ɔmo baa Ghana no Palace ɔmo nya nhyɛ goal maae. Three games, two goals from a defender and from a midfielder. adeɛ baako ma sa observe yɛ ti mu sɛ pause yɛ bɔ a yɛnyɛ a lot of set piece either free kick or corner but yɛntumi nconvert bi wahwɛ height no at least sɛ manyɔ you have the height jerome opoku the center back sɛ woyɛ akyiri o adete jerome but yɛntumi nyɛ useful to the either set piece corner ɛbɛba crossing penalty pause yɛntumi nyɛ yɛntumi nyɛ useful yie game of this nature edu baabi a set piece will count. long bus yɛbɛbɔ ha a wɔbɛ control bɔ no no a check base ma lasa ne goal na wɔhyɛeɛ no from musa nyakate deep defend ɛna ɔpagya abɔ na ɔgye to hɔ lukaku yɛ dɛ na ɔte ka no ɛdu baabi a set piece will count ghana should make use of their set piece sɛ ɛnya set piece a because ɛhɔ nso yɛ a major problem first ne yɛ problem yɛ sɛ yɛntumi defend bɛɛ na yɛtumi defend no better na mmom yɛntumi nyusi so we will be compact ɛwɔ akyire transitions midfield the midfield combination ɛhɔ nso bɛhia ɛnɛ pate ne ho a ne bɛbɔ sibo na no wayɛ mistakes coach no bɛnya trust to go in for sibo and i like that but me me prefer the deɛ pirates ɛnti ɛbɛdi nkɔmɔ but i prefer sibo kelly pate okay game of this nature yɛyɛ elias asɛm asɛm aba yes we need sibo na mmom nipa baako a nso ɔma ne chance wɔ team no mu ɛyɛ brandon thomas asante because creative no biribiara is centered around sɛmɛnyɔ pause wɔn ntumi nkiriti a team no yɛ down thomas asante fatawu saaku at least to get a lot of creators because game no a yɛbɔ no yɛyɛ too rigid na mmom yɛnyɛ obi a ɔbɛ creative from deep anaa from somewhere ɔbɛ shoot from range. na no wɔ kuro hyɛ kwan fa so hyɛ yɛ no ɔmo bɔ pia na ɔmo ntumi nwura mu no ɔmo start sɛ ɔmo bɛ suitu from rent ɛno na ɔmo de bie yɛ mu so you need to shoot from range edu baabi a nye ne nyinaa na ɛkyɛ sɛ yɛn nkowura box mu ansa na yɛ shoot. from a distance na yes na wasoma bi deflecting wɔ hɔ obetumi akɔtwi obi mm-hmm. na akɔhyɛ ebetumi akɔpem obi na aba na o play anya na watap in obetumi kɔ shoot na abɔ obi nsa but ne nyinaa yɛnyɛ. so at least going forward carlos kowasu work on that na ɛmoa ghana. meda se uh, kwabena bɛɛ bɛtoa so ma me na yeah. yɛnhwɛ what we need to do deɛ na yɛhia sɛ yɛbɛyɛ sɛ yɛbɛnya results de atia colombia on saturday ɛho nkɔmmɔ a na yɛgu so a yɛdi Uh, mamko sɛ fɛ nesto lorenzo the coast of colombia wɔdi nkɔmmɔ bi na mpɛ sɛ mede ne nkɔmmɔ no ɛto ghana ho okay.
na ne nkɔmmɔ no wɔdi no sɛ ɔnim sɛ ghana yɛ pragmatic And approach na Ghana ɛbɔ no ɔpɛ paa ɔpɛ pa saa pragmatic approach no mm-hmm. na ɔwɔ antidote to the pragmatic approach okay. na Colombia ɛbɔbɔ biara ne midfield three no ɛyɛ Jefferson Lerma John Arias ɛna aberante ɛfɛ ne that is uh, Gustavo Puerta these are the three a ɔbɔbɔ in the middle but then ɔmo mmiɛnsa deɛ ɔmo yɛ nie sɛ ɔmo defend a. Aberantsɛ a wɔfrɛ no Puerta kɔ supportse the Diems ma ɔmo yɛ three ntsi no ɔmo instead of double base no ɔmo mbɔ double base ntsi no ɛba no pragmatic approach a they will flood the middle ntsi sɛ ɔmo floode middle no a because Ghana attack no yɛ too blunt ntsi no ɔkɔ wɔn enim a ɛbɛyɛ den sɛ wɔbɛ penetrate Dɛn na yɛne players a wɔwɔ wɔn tumi kura bɔɔl no to open up spaces? Ɛno ne one weakness a yɛwɔ. Yes, yɛahyɛ two goals. Derek Lucassen ne Caleb Yerenci. And two goals no a yɛahyɛ nyinaa no, defender ne midfielder. But ɛno no is not my worry. My worry is that yɛn attackers no nyɛ potent enough in this tournament. Ɛno ne yɛ problem and saa pragmatic approach no Nestor Lorenzo no yɛ Argentine and during the eighty eight and ninety na ɔyɛ defender de ma the Los Albiceleste of Argentina and Argentina coach biara a na ɔyɛ defender biara no nim how to play saa high line no very well and again ɛbaa sɛ yɛn yɛbɔ the ultra pragmatism a ɔyɛ one coach a ɔyɛ very good at that. Hwan na ɔbɔ against Portugal? Yɛn hwɛ Portugal game no. Portugal foɔ no nokorɛ baako pɛ ɔɔ ɔmo by names no they have the best midfield trio Bruno Fernandes, Vitinha ɛna aberanteɛ a yɛfrɛ no João Neves but ɔnullify ɔmo with the players a yɛnnim ɔmo in Puerta. Planter no bɛyɛ adwuma no nyinaa nti planter no suffocate wo midfield no a ɔbɛ make sure sɛ da nea Munoz no bɛkɔ n'anim more nti in their opening game a ɔmo bɔɔɛ at the group stage against Uzbekistan the first goal was scored by Daniel Munoz Portu eh Colombia goals a ɔmo ahyɛ nyinaa in this tournament ɛnyɛ Luis Diaz nkoaa na ayɛ sɛ game no gyina no so me the most dangerous player in the Colombian team ɛnyɛ Luis Diaz but ɛyɛ John Arias John Arias yɛ local player, he plays for the Brazilian club a yɛfrɛ no Palmeira and ɔyɛ pa ɔyɛ part of the team a ɛbaa the club world cup. Ɛnnɛ yi no Colombia national team no ɔno deɛ ɔmo use no sɛ ɔmo use no on the wing play but constantly because ne defensive work no yɛ adwuma nti no ɔnkɔ n'anim bebree. because there is James Rodriguez who is the creator in chief and there is Luis Luis Diaz and coach no so going forward no wahu sɛ Colombia ɛnhyɛ too many goals nti no instead no wayi Luis Suarez no asi nkyɛn na ɔde John Cordoba no aba John Cordoba no ho ɔden and ɔbɛ pempem and there is Jerome Opoku a ɔno nso no ɛbɛn sɛ yɛmpem a there is Jonas Adjetey ɛne Jerome Opoku a ɔmo nyinaa bɛyɛ adwuma no will make sure sɛ ɔmo bɛ nullify the threats of John John Cordoba but wo nullify the threats of John Cordoba there is Luis Diaz why na ɛyi ne fam nti mehwɛ the key battle between Luis Diaz ɛna aberɛnti ɛfɛ no Marvin Senaya okay. in this game ɛmba saa ultra pragmatism no ɛbɛsan aboa Ghana okay.
because Colombians no aside everything no ɔmo problem ɛne sɛ one sɛ wo attack with pace a ɔmo struggle na still wɔn sɛ taking over wɔbɔ forty nine games forty nine games a wɔbɔ as the coach of the Colombia national team the, the coffee growers the Los Cafeteros no wɔn wini thirty wɔbɔ draw twelve na wɔn lusi uh, that is seven and last uh, edition of the Copa America a wɔbɔ wɔ US no obi second wɔn lusi the final to Argentina. Nti this manager no ɔwɔ trump card and yɛ appointing no was four that is four years ago twenty twenty two na yɛ appointing no nti ɔnim team no yie ɔno nso na ayɛ team no nti ne nsa no wɔ team no so so opponent bi say no wo ne ɔmo rebɔ a ɛnsɛ wo make sure sɛ there is no room for error yɛ game a yɛbɔɛ against Croatia look at the Sunday school defending a yɛyɛɛyɛ a ɛmaa abranteɛ ɔnni height in Vlasic nyaa saa free header de hyɛɛ the second goal against Benjamin Asare. Nti no one, defensively no, ɛnsɛ yɛkɔ with saa yɛ defense line a yɛbɔ yɛbɔɛ against England no, Jerome Opoku ɛne Jonas Adjetey, na Marvin Senae a ɛne aberanteɛ a yɛfrɛ no Gideon Mensah. Ɔmo ara na ɛbɛyɛ adwuma no ama yɛ. Ɛna yɛ make sure sɛ Partey.

to Luis Diaz ɛna aberanteɛ yɛfrɛ no John Arias because sɛ Luis Diaz nya bɔɔl no na sɛ John Arias nya bɔɔl no a there is James Rodriguez a ɔwɔ adeɛ bi a yɛfrɛ no field vision and there is aberanteɛ a yɛfrɛ no John Cordoba a ɔno ɔyɛ the Didier Drogba of Colombia nti game no deɛ me no one sesei no yɛabɔ abɔ ehu sɛ yɛ defend a that is our trump card ɛnyɛ adeɛ a yɛyɛ adeɛ paa but yɛnkɔ yɛn anim ɛmma yɛnyɛ adeɛ. Yɛkɔ yɛnim a ɛnyɛ adeɛ. Mimifo sɛ Inaki Williams no ɛyɛ ayɛ play bi ayɛ sɛ no mfaso a ɛwɔ Inaki Williams ho a the Black Stars at this crucial stage no still yɛhu yɛ ɛnyɛ evident ɛnda no adi nti adɛn nti na yɛ experimenti te sɛ deɛ Wisdommaker Brandon Thomas Asante Somebody who can hold on to the ball because the Colombians mind you are South American players and South American players no ɔmo yɛ tactically astute and ɔmo yɛ technically clever ɔmo nim twe ɔmo sɛn sɛ yɛn mpempem yɛn yɛ brutes yɛn yɛ gutsy a ɔmo nim yɛ ɔmo nim yɛ koraa kyɛn yɛn ɔmo wɔ saa adwene na yɛde bɔ bɔɔl no ketewa bi ɛhyɛn yɛn nti yɛ hia players a sɛ me previous yɛbɛtumi amakye ɔmo boot for boot nti ɛnyɛ sɛ yɛ coach no ɛkɔ biem bebree And I know Carlos Queiroz game biara ne approach a ɔde bɛkɔ. Colombia the way ɛma na ɔmo nullify Portugal threat no, Portugal wɔ quality a ɛkyɛn yɛ in terms of star names ɛne biribiara. Ɔmo wɔ quality a ɛkyɛn yɛ. Ɔ nullify Portugal at a point Bruno Fernandes se ah na Portugal no yɛbɔ eh eh fifteen against eh eh ten against fifteen anaa? That was the comment a ɛbaeɛ after the game. Now Razak Simpson nso asign ama club a yɛfrɛ no Vasan Paloserra.

Ɛyɛ ATF mini sɛ de kɔ. ATF mini concentration. Yes. Ɛno nso na Nestor Lorenzo ka no. Ɔsɛ ɔwɔ antidote to wɔ pragmatic approach no. Wobɛ defend aa kɔpem dabɛn. Wobɛ abɛdu baabi abɛdu baabi a wobɛ biem sɛ wone opponent no bɛbɔ. Yes. Na wobɛ biem no na ebi a ɛkwan ɛda w'akyi kakra. Ɛbɛ fa ho.
And the same thing naa na Kwabena me hwɛ wɔ ha a kyerɛ sɛ yɛn nso adi ɛnyɛ saa. Yeah. Ebi afiri yɛfrɛ nsɛn. 2006 ɛba. Yɛ first world cup we lost.

Ghana against Korea ɛndeɛ we won wate aseɛ and then yɛ final game against Uruguay against against Uruguay two zero ɛno so two nil no yes ɛno de two no but yɛ nya penalty kora in that game and yeah. yɛ sɛ no and uh, this guy um, uh, it was uh, Arascaeta, Georgia de Arascaeta, ɔno nya two goals in Ghana. In fact, coach na asɛm na ɔka no nimdeɛ ɔyɛ o. Ɔsɛ ɔwɔ antidote to Ghana's pragmatic approach. and mature plies a yɛhwɛ wɔn I think sɛ game nankasa yɛ ɔkyena nti no we will delve deep into that and wɔn wɔ plies wɔn yɛ fast paced players that Daniel Munoz na ɔbɔ Crystal Palace na Wisdom meka n'asɛm no ɔyɛ left back o but otumi kɔ ebe otumi kɔ ekɔ n'anim ekɔ n'anim yie Razak Simpson I'm happy for him mm. just a second on that ɛnna ɛnna wɔkɔ the ɛyɛ that is Finland a club ɛfɛ no Vasan. Emba, Vassam Palloserra, Palloserra in their language is a football club. Now club no ankasa a ɔkɔ no eh eh that is Vassam and ɛyɛ ɛde ma no because wanya lmos of experience in the local league from Nations FC to Finland at least ɛhɔ bɛyɛ stepping stone ɛde ama no ɔbɔ no ɔbɔ no yie a ɛnyɛ ma ɔso bɛnya one of those top European nations no akɔbɔ ne bɔɔl. Paris, Afei na matena ase ara na mahu nea enti a Solomon waree yerenom bebrebe saa no. Deɛ nti a David. Na wo aware.
Dabi but afe na mahu. Wo wɔ mpena. Me ni bi. Wo yɛ sure. Ah me ni bi. Nti wo yɛ wo yɛ dɛn na wɔ deɛ na adeɛ. Ɛnti na ɛhɔ na me di me nkɔmɔ no ba no sɛ sɛ wɔn a wɔn di kan na nye wɔn a Paris Nyankopɔn ɛmu sɛ ka me nsura nka mɛka sɛ ɛyɛ trap ɛna wɔde maa wɔn because ɔbaa bi wɔ a Paris wohu na wontumi resiste. Dabi sɛ nti na Bible say Bible say. Mm -hmm. Sɛ bɛɛma wokɔ saa situation no mu a ɔnkasa bɔ mpaeɛ o ɔse dwane ɔse flee flee
Wode wayɛ Wata sɛ wayɛ sɔfo yi deɛ wɛndwa wɛndwane a wobɛtumi ato it doesn't matter your oil Yes Aha.
and Joseph aha na Fa wo ne wo nwosra. metu kyɛ de ma Joseph no sɛ Joseph ɔyɛ adeɛ paa sɛ Potiphar ne yere no wantumi ne no annye saa adeɛ no Ɛnyɛ mmarima no deɛ nyinaa na ɛbɛtumi ayɛ saa. And David, deɛ nti a, deɛ nti a David, wɔn a yɛde Uria kɔkɔtoo wɔ hɔ no, baabi a ɛyɛ den paa no, na ɛyɛ hwan ntia? Ɛyɛ Bathsheba. Because na Super ɔpɛ ɔbaa no. Sports. And Paris, me ne David ɛbɛyɛ adwene because Kevin ma me mmaa no But a wɔkɔ David, study David no. deɛ no deɛ no ho sɛ na ɛyɛ tempting, extremely tempting. Yes. Deɛ nti a na meka saa ne sɛ, ah, Bible ma yɛte aseɛ sɛ saa time na ako wɔ hɔ. Ná ne kunu, Bat-Sheba kunu a wɔfrɛ no sɛ Uria no, na ɔyɛ ɔsraani, enti na ɔwɔ ɔko no a ɔreko de ma ne man. Wate ase?
Dawid, ɔyɛ ɔhene, enti Bible sɛ na ɔwɔ n'abansoro. Na tete no, ɛnte sɛ nnɛ yi. Ɛnnɛ koraa, saa adeɛ no da so wɔ hɔ, adwaeɛ a yɛnkata so no. Wate ase? Enti ɔwɔ n'abansoro a ɔgye mframa. Ɛnna ohuu sɛ Uria ɛyi Bɛseba no dware, nti ohuu ne ho, ɛnna ɛmaa ne kɔn dɔɔ no a ɔmaa no kɔfrɛɛ no ne no baeɛ. Kama, na ɔne no baeɛ na ɔyɛɛ no dɛn? Ɔsɔ Bible ɔse ɔne no ɔne no daeɛ. Nti ohuu sɛ wafa afuru no, ɛnna wɔn mmienu kɔkuu Uria. Ohuu sɛ wafa afuru no, ɔfrɛɛ Uria firi ɛko ano sɛ anka ɔmmra na anka ɔne no ɔne Bɛseba mmɛda sɛdeɛ ɛbɛyɛ a anka ɛso bɛkata. Ba Uria nso baeɛ no, ɔne no anna. Ɛnna ɔtwerɛɛ krataa de hyɛɛ ne nsam sɛ ɔmfa nkɔma kɔmanda no. Enti krataa no, asɛm a ɛwɔ mu no, ɔnnim. Sɛ ɔde kɔmaa kɔmanda no, na Dawid atwerɛ wɔ mu sɛ ɔmfa Uria ngyina baabi a ko no ano ɔden pa ara, na ɔde no kɔgyina hɔ mma. Na baabi a ɛyɛ me dɛ no wɔ Bible no mu no yɛ Second Samuel seven eight hɔ no, berɛ a Natan, Nyankopɔn somaa Natan ma no baa David hɔ no, ɔka kyerɛɛ no sɛ, Me na meyii wo soɔ nsam, me na mesraa wo ngo de wo sii Israel so. Mede wo wuranom, wo wura yerenom guu wo kuku mu. Sɛ anka wopɛ bebrebe a, ka kyerɛ me Nyame, anka mede bi bɛka wo ho. Ao, sɛ David pɛ bebrebe a, ɔnka nkyerɛ me Nyankopɔn. Wose mede bi bɛka wo, na kyerɛ sɛ, maa no, Nyame de bebree bɛma no. Enti ɛnyɛ bɔne sɛ wobɛware bebrebe. Ma me mmaa no bi, Kelvin, na menyɛ adwuma no. Powers, sɛ ɛbɛyɛ dɛn na woahu ɔbaa wei, Powers, na woaresiste. Powers, sɛ nnɛ yɛte hɔ a yɛyɛ nnipa yi, obiara wɔ ne suntɔ deɛ, na mmom sɛ ɔbaa yi paa Powers, na ne wahyia ɔbaa yi na wakɔ resist, dabi, mo ne wabɛ resist anaa? sọ mike na kasa kọbena sọ mike na kasa mese kọbena wakɔ na ɔbaa yi wɔ hɔ Kwabena wo bɛ resist dɛ naa. O bɛ resist. Eyi kwabena wo bɛ nyame anim ahwɛ nipa anim adi ntorɔ. Ɛ Jerome Opoku deɛ nti a watumi bɔ bɔɔl ne saa this is Jerome Opoku ne girlfriend ɔne ne te. And yes nti no Paris ɛbɛyɛ den ɛtina because Joseph no wɔ divine grace deɛ nti a Joseph wanti wanyɛ saa deɛ no Paris ɛnɛ mmere paa na asɔfoɔ koraa ebi bɛhwe ase. Sɛ wakɔ na imagine sɛ ɔbaa yi a ɔda hɔ yi poes na wabue so ama wo na wahwɛ nyame ani na wabɔ atra na ɛyɛ kaka kɔ wani nti asibe asibe sɛ wɔmmɔ ntra so na deɛ ɛku me koraa yɛ Argentina ni no wei ana dabi wei wei deɛ wei yɛ sɛ Colombia wei yɛ Colombia Colombia wɔn ni ma wɔn hu ata ayi brade

So nti David ne Solomon na nyɛ wɔn nyɛ no fɔɔtoa na ka Solomon bɛyɛ onyame anim adi ɔbaa akyi akɔ akɔsom ɛɛ nyame foforɔ daabi ɛyɛ ɔbaa so ɛw so ɛna mo ka sɛ temptation so ɛde fɔ ɔbaa so a fɔs ɛyɛ easy nti Joseph deɛ de biara mɛsa abɔ n'aba so meda ase yɛnkɔ. Wofi Luther Matthias, Germany, ɛbaa World Cup no nnoɔma a faa faa mɔmɔ and after World Cup no ɛna nsɛm bebree ahyɛ aseɛ pie. Wohu sɛ adeɛ nsɛ deɛ dabia yɛka yɛ deɛ yi sɛ yɛkɔ na yɛduu final a tikiti sɛm o, deɛn o, pɛs ne nyinaa yɛnka biom. Yɛ deɛ yɛkɔ yɛn anim a saa nsɛm a yɛka nyinaa yɛbaa ano. Yɛbɛgyae. Quarter finals no hwan na ɛbɛtie? Dabi, deɛ ɛsɛ sɛ sika no a wɔkɔdiiɛ no wɔakɔyɛ so adwuma. ba Germany kɔeɛ na wɔantumi anduru baabi a ɛsɛ sɛ wɔduru no, wosii nneɛma a ɛba abɔnten. Luther Matthäus sɛ ɔno deɛ ɔgye di sɛ ɛɛ family issues players no bi ɛne bi mu sɛ ɛde bi mu girlfriend ɛtena players no bus no mu ɛɛ na ɛtɔ mu flight no mu yes mm. ɛde wɔn kɔe ɛna ɛka kyerɛ ebi ebi mu nso kɔfa commercial plane de mu wɔn paul saa deɛ oye france fo na wɔn yɛ smart na ebi yɛ asi na no bɛyɛ story no wɔ ha sɛ france fo ɛka kyerɛ wɔn sɛ wɔn eight ticket dɛm wɔn family na emom ministry no bɛfa five. Ministry no bɛfa tre na players no a cover five ɛna France players nso wɔn nte aseɛ wɔn solve no ntɛm ɛyɛ adeɛ a ɛtumi de distraction ba imagine sɛ me ne wo nyinaa na ɛwɔ team adwuma mu a yɛse yɛrekɔ baabi ne yɛfa Mbappe wɔ a yere de no atena mu yɛse me deɛ menkɔ twa torɔtorɔ ɛma me yere no wɔmfa mmra powers wɔn ani wɔntwi wɔntwi meanwhile going to that world cup na coach na take unpopular decision recalling no ma no ano ɔya so ɔmfiri retirement no wɔmfa no mmra players no within ebi mu especially wɔn a wɔn wɔ Oliver Bellman wɔn ne no bɛn no powers ɛnyɛ wɔn dɛ so at least sɛ saa deɛ no si a because Nana Nɔya is a star player wohwehwɛ sɛ wode obvious wode ne yere bɛka ho wode Joshua Kimmich wɔyɛ darling boy wode ne yere bɛka ho to get the star players and the darling boys around the coach sɛdeɛ bɛyɛ coach no bɛhu sɛ wɔnya star players no ɔwɔ wɔn support but Forest ɛyɛ saa na yɛn nkora no a yɛwɔ mu no you are bringing distraction ɛbɛkyɛm Ɛbɛ nti team chemistry, team unity no a wopɛ no, team bonding no purpose wonnya because yɛbɛdwene ebi bɛdwene sɛ you are giving some preferential eh, treatment mm. ɛkyɛn bi nti yɛbɛgyina park no so a deɛ ɛsɛ sɛ yɛyi akoma mu bɔ no yɛmmɔ mmɔ a typical example is leon goreska deɛ no a ɔde baeɛ no sɛ yɛkɔbɔ penalty kimmich ɛɛka akyerɛ goreska sɛ ɔnkɔnkɔbɔ nka how dare you sɛ german national team captain ɛɛka akyerɛ sɛ kɔbɔ penalty a wosɛ wommɔ daabi Ɛberɛ a na wɔregye trophies no, captain ɛ captain na wɔn no yɛ key example ɛyɛ Philip Lam. Philip Lam ka asɛm kyerɛ ɔntumi ɛmu so but this is the situation. Another one ɛyɛ the level of coaching. Powers Wakilo ɔkochi eight years ansa na 2014 wɔregye World Cup no de ama Germany. So Joachim Löw yɛ appointee no 12 July 2006. Enti wɔbaeɛ no, players no dodoɔ no ara a wɔde wɔn baa twenty ten World Cup no, na wɔnim wɔn dodoɔ no ara, kakra bi na ɛbɛfra mu at twenty fourteen a na wɔde wɔn baeɛ. And look at the level of coaching, wɔwɔ hɔ nnɛ, hwan na ɛyɛ n'assistant coach? Na ɛyɛ Hans Dieter Flick. Ɛnnɛ, Julian Nagelsmann ɛyɛ German national team no coach. Nagelsmann ne profile no yɛ deɛn? Ɛyɛ Leipzig, ɔde wɔn bɛbɔɔ quarter final, semi final of the Champions League. Ɔwie no ɔbɛfaa Bayern Munich. Ɔfiri Bayern Munich no ara pa, yɛde German national team manager adwuma no ahyɛ ne nsa. Is he the best coach in the German uh, uh, German best coach? Dabi, ɔnyɛ the better coach. Na mmom ɛyɛ adwuma na ɛde ama no. Nti kwan bɛɛ so na wo akora yɛ nɛ akora no mano ano yɛ akora kyɛn no. Nti how will you convince mano ano yɛ? How will you convince players no? And decisions of the coach, Paul, I'm more Germany. The decision to play Joshua Kimmich as a right back, Joshua Kimmich yɛn nyinaa nim sɛ ne preferred position yɛ hen? Ɛyɛ the midfield, playing as a DM, na ɔno acontrole games, nti ɛnɛ yɛbɔ Joshua Kimmich, wobɛbɔ Vitinha, woabɔ Enzo Fernandez, na woabɔ Pedro no din because wɔn yɛ controllers. But yɛbaeɛ World Cup no, you are playing two number six a, Nemanja ɛne Pavlovic, wɔn nyinaa profile no yɛ pɛ. Meanwhile, you need one Nemanja anaasɛ Pavlovic alongside Joshua Kimmich. Wɔn mmienu mpo nso na ɛbɔɔ Bayern Munich nti straight away sɛ deɛ ɛka Martinez asɛm no, fa wɔn mmienu ba bɛsɛ Portugal mfimfini hɔ. Wo nso yɛ the same prototype from Bayern Munich to German national team because yɛahu in recent times sɛ Germany wɔn bɛyɛ successful biara most of their players ɛbɔɔ Bayern Munich. Ɛbaeɛ no wɔde Joshua Kimmich abɛbɔ right back ebia wɔnni right back a ɔno coach no pɛ. Ɛno nti, ɛno nso bɛhaa team no decision to bring Manuel Neuer because Oliver Baumann nso te akyire a ɔmmɔ mpaeɛ pa mfa ma wo because ɔno na ɛbɔɔ qualifiers no nyinaa and the coach assured him sɛ ɔno na ɛbɛkɔ akɔda World Cup no only sɛ ɔbɛ realise ne afe Manuel Neuer so nsan mmra. So Paris, ɛba nso a ɛde division ɛbɛba team no mu. The Rules and the Systems of the Court, Court wɔ gyidi sɛ Germanfoɔ de wɔn asoɔden yɛnya ka sɛ sei ne yɛbɛyɛ a pa wo yɛ den ara a wontumi nyɛ How on earth sɛ nnɛ German reba aku Kobe nti na coach no retruste aberanteɛ fɛ sɛ Leroy Sane as Germany winger ɛnɛ Germany ɔhu sɛ coach no retruste Leroy Sane sɛ ɔmmɛbɔ ma Germany ɔbaeɛ ne first two games na Rudiger te nkyɛn because na wasɛte on Jonathan Tah ne coach Schlotterbeck The systems of the players playing double number tens na mmom ɛno ɔma system na ebu a ɛyɛ favour obi but still coach no bɛ carry into the next sɛ ɛyɛ sɛ ɔfa obi ma ne de bɛhyɛ mu ɛno ammoa Germany foɔ no so na players no ebi nyi coach no nni ebi nyi wɔn ho mmɔ mma coach no a typical example is another one Leon Goretzka because ɔnso gye di sɛ Pavlovic ɛne ne mantam a wɔbɔ no Pavlovic ɔyɛ adeɛ kyɛn wɔn and were proven in the national team ɛnɛ yaba tournament Goretzka te nkyɛn Pavlovic ɛyɛ first choice Onu a nyimɛ nta na ɛbɔ, wɔn mmienu na abɔ abom nti wɔn bɛfiri akyire abɛbɔ ama nkwadaa no. So the decisions of the court pause ɛno nso ammoa and the last one me ne Toni Kroos yɛ adwene ɛyɛ the player quality. Even wo deɛ yɛnyi world class no koraa mfiri hɔ players na ɛwɔ no pause how many players ɛna ɛyɛ exceptional at, at first sɛ wobɔ Bayern Munich a wohwɛ team biara starting eleven na ɛbɔ Bayern Munich. Ɛnna Fran Virt, ofi Leverkusen baeɛ no, ayɛ de siim anaa daabi. Kevin, ma me the twenty fourteen squad no a wɔde ba bɛgyee, ii, wode asate firi twenty ten na bra, squad no a wɔde ba bɛ, Germanyfoɔ no de bɛgye, ɛɛ, baaeɛ no. Twenty ten was under Joachim Loew, ɛyɛ Emmanuel Anno Yakuya a ɛnnɛ yɛredi ne ho nkɔmmɔ yi, wɔn na leadi Germany de wɔn baeɛ. Ɛnnɛ, na wɔn aflip-flam, look at the quality a wɔpresɛnteeɛ twenty ten, but wɔantumi anyɛ World Cup no. ɛwɔ south africa pia matasaka saa tam na wɔ mo agya mo mo legend pia matasaka yes na jerome agye ne mbuaten saa tam na afei na ɔno nso ɔfefɛ ba philip lam sami kadira na ɔbɔ bɔɔl ni na ɔbɔ bɔɔl ni yie matamos yes matamos basia swan tiger thomas miller young guys so a blend of the young and the experience ana ɔde wɔn baayɛ This is twenty ten but wo baeɛ no Germany antumi anye World Cup no wɔ twenty ten they came and won it at twenty nine eh twenty twenty fourteen fourteen give me the twenty fourteen squad deɛ Toni Kroos woka no sɛ wɔn wɔ potentials but Paul wɔn nni quality twenty fourteen squad na wɔde bɛyɛ successful no wobɔ ma no a na ɔyɛ a ɔyɛ hefoɔ goalkeeper na ɔyɛ Bayern Munich number one. na wɔbɔ Philip Lahm, Bayern Munich, their first choice right back was Philip Lahm, Jerome Boateng na ɛbɔ wɔne Mats Hummels, wɔn ara na yɛtu wɔn deɛ yɛba abɛhyɛ atia no, that time Hummels was at Dortmund. Bernardus Höwedes ɛna yɛde aberanteɛ fɛn sɛ Schweinsteiger, Kramaric and Toni Kroos ɛna yɛde wɔn baaɛ, Toni Kroos and Schweinsteiger, wofa Bayern wɔn mfinfini hɔ a na yɛ wɔn mmienu a ɛyɛ World Cup wei na Kroos bɔ wie a wɔde baa Real Madrid no. The front line, Mesut Ozil, Thomas Müller na wɔn aberante fɛ sɛ Klose leading the line. Look at the kind of quality ɛna ekura wɔn. Hwɛ quality a wɔde ba bɛgye yɛ. Na mam n'ano yi ade a wɔde ba yi, n'ano yi a Julian Nagelsmann bɛgu ne ho anim ase no, quality no wɔ fam. Pause. Ɛnɛ mmanɔ ano yɛ ba daso yɛ mmanɔ ano yɛ but edin ni na wɔdidi ho sɛdeɛ Tom Cruise kan yes performance ne nte sɛ those days mmanɔ ano yɛ but ɛnɛ because yɛ kan yɛ sɛ yɛ mmanɔ ano yɛ nti wɔdidi ne din ho ɛnɛ hwan na ebu wɔn tu ɛyɛ Joshua Kimmich a player ne fifth position yɛ sɛ ɔbɛbɔ as a midfielder ɛnɛ Nathaniel Brown a ne yɛ gɔgye ne so so ɔyɛ the best left, left back ɛwɔ Germany dabi Nico Schlotterbeck ne Jonathan Tah look at the quality.
Adɔpe from Jerome Boateng Matamos ɛna bɛdu Schrotterbeck nta midfield hɔ koraa deɛ nka because na ɔmɔ Bastian Schweinsteiger na ɔmɔ Toni Kroos ɛna midfield ne yɛ hwan a Pavlovic ɛne hwan na ɛbɔ Felix Nmancha ɛnɛ Pavlovic no wɔyɛ the ɛnɛ wobɔ top five midfielders ɛwɔ game mu apart so wobɛbɔ ndi anaa daabi Nmancha wobɔ top ten midfielders koraa wɔ game apart so wommɔ ne din But they are starting for the German national team. Okɔ anim wɔ kura deɛ because anim wɔ deɛ nka wɔn asɛm. Leroy Sané, Jamal Musiala, yes. Florian Wirtz with ɛyɛ Kai Havertz as their striker. Leroy Sané wabɔ national team n'akyɛ he have nothing to offer. But but but but Calvin ɛyɛ sɛ wisdom with all they said yes quality no ɛnte sɛ daa quality a wɔde bɛgye World Cup ne ade no but with all these players Ah I think they still have the enough quality to at least beat Paraguay. Ɔman bi te sɛ Paraguay deɛ. First, Paraguay team no, ɛdeɛ nti a woka sɛ ɔman bi ni sɛ yɛn follow wɔn. Paraguay team no, wɔn abɔ akyɛ consistency. And this team, World Cup yi, even the qualifiers, na finals ni match, ano wɔn start wɔ qualifiers ni mu o. But yɛ ba World Cup no, wɔn na ɛbɔ because the qualifiers, ata na ɔbɔ Pascal Gross, Brighton. Mm. Na ɔbɔ Leon Goretzka, Nti Felix Numa nkyɛn ne wɔn starte yɛ bɔ qualifiers na aberante fɛsɛ Jamal Musiala ne wapira. Ɛnɛ yɛ baeɛ nea de Musiala na aba. Leroy Sane he was Serge Gnabry. Ɛnɛ Sane aba abɛka ho. Frank Vitt ɛnɛ yɛ constant starter. Kai Havertz majority of qualifiers ne Paris ne wapira na yɛ Dennis Undev. Look at Bayern ɛɛba tournament ɛyɛ Stuttgart striker ɛnɛ yɛ wɔn leading mass man Dennis Undev. Ne quality ne te sɛn? Ɛnna ɛyɛ ama ne defenders in the game a na abɔ Indef din apam so no bɛsuro. Ɛnka ne nneyɛɛ ka yɛ sɛ gyama machine ɛsɔ siw so a, of course, nti wo ba a wosuro. Brazil, wɔn man ti Brazil, German gave them seven. That time was the German machine. First, ɛnna machine no wɔ yi. Ɛnna ɛnna na medi nkɔmɔ sɛ for the transition, wɔn deɛ na yɛ te sɛ ɛdeɛ no biara. Nti ɛnɛ yɛsan de bɛba bɛ sɛ ɛdum ne adan sɛdeɛ yɛn nso yɛbɛkɔ abɛyɛ nkonta no. So ɛnɛ obvious wɔn bɛ change coach no.

First ne yɛ eh, AC Milan, Inter Milan na Juventus de asɔ aso mu na wɔn de aba. Sɛ time bi a wɔn sɛ wɔn gyina wɔn nan so bi a na wɔn sɛ Italy foɔ na ɛba. Time bi a wɔn sɛ Bayern Munich, Dortmund ɛɛ compete in Europe bi a na wɔn wɔn sɛ wɔn ba. But ɛnɛ Dortmund ntumi kura mma biem. Bayern Munich ntumi mma. Ɛnɛ yɛbɔ Harry Kane din, yɛbɔ Michael Olise sɛ Madrid ɛde world record offer ɛkɔ akɔma ɛɛ eh, Bayern Munich na wɔn akɔ akɔfa no ɔyɛ deɛ ni ɔyɛ France. Ɛnɛ look at bɔ wɔn bɔ de ma France. Look at ɛno Harry Kane wɔn hia big man no Harry Kane step it up. Enti Germany ɛko no mu yɛɛ den no, Kara Wirth sɛɛ ne deɛ hwan biom na de bi sɔ so? Ɛyɛ Frank Wirth na wɔn de wɔn ani too wɔn so. Ɔno ne German Musella. Do do I have the quality, the experience to exp Dabi. At that big stage, France wɔn nni bi. This is their fir most of them, this is their first World Cup wɔn asan aba. Medase sɛ wisdom no no wo wɔ biribi foforɔ ka but Kakraa bi. ɔno deɛ yɛ a. Yɛ yɛ yɛ deɛ no.
Africa. Ɛyɛ me ya paa.
Africa kwan a because ɛno a na nka mehwɛ anim sɛ nka ɛyɛ four but Senegal firi mu. Nti realistically chance a yɛwɔ yɛ three three countries ɛna ebi a ebetumi akɔ. Egypt Australia. Egypt ɛna ebi a to some extent Ghana Morocco de wɔdi kan. Mm. So at least baabi a. But from ten teams at the World Cup. World Cup. Yɛnyɛ nine round of thirty two. Nine at the round of thirty two. Na wɔn bi yi yɛn nyinaa firi mu na aka bɛyɛ two bi pɛ wɔ round of six. Coaches na amoayɛ especially our coaches. and the mentality of the players. Wo tie deɛ Rudy Garcia kae. Mene ne yɛ adwene because of ɛnu a same thing happen ɛwɔ DR Congo ne England no seventy five minutes na ɔpanyin nim sɛ no wawie nti deɛ ɛbɛn sɛ ma mi nyi players na ɔmo hold England ne nsu. Mbuku. Yes Nathaniel Mbuku Sipinga ɔna oyi ɔmo fi oyi ɔmo fi mu naa no ɛna ɛmaa Thomas Tuchel the edge sɛ okay saa deɛ ma mi nso mi nyi right back Jess Spence nfiri mu na mi nfa Declan Rice mo mmra right because threat bi ɛni ase hɔ biem. Ɛna ɔde Declan Rice bɛbɔɔ as a right back ɛna ɔde Eberechi Eze baeɛ getting more attacking players ɛna ɔ introduce Anthony Gordon ɛna wɔde bɔɔl no taataa DR Congofoɔ no nti sɛ DR Congofoɔ no gye bɔɔl no koraa no a Elia Meschack no a ɔbaeɛ no pass quality no na ɛndu Spinga deɛ na na ɔbɛ possess no ɛgyina mo ɔmo threat no na so ate same thing hwɛ ɛɛ Senegal. Mm. as of eighty five minutes ní etu zero but coach no look at look at look at papi tiaw the kind of substitutions awo yɛ five minutes mo mo wa ma yɛ bɛ ti two ni because african mentality yɛ mɛ bɔ egos ne ho ban saa na ɛbaa ne tirim ɛna mistakes ɛ ɛ happen yɛ how on earth ɛna goalkeeper wo bɛ pia ba bɛ this error ɛna musa nyakate wa bɔ national team na kyɛ maame powers last one Baabi a wodi gase asɛm no, deɛ sign me up koraa no kɛ nhwɛ kwan a yɛfa so consider goals nkɛ na mbɛɛpɛ na wɔ me folder nim deɛ sign me up nyinaa no the time a yɛ consider goals no yes eti ɔmo nyinaa nim sɛ ae yɛne wo boa ɛnyɛ dɛn yaa last minute one ahopopoɔ bɛba yɛyɛ awie yɛ mo play it safe let's defend nti hwɛ Norway Cote d'Ivoire de ɔmo kɔɔ ya 86 minutes na na Haaland yi ɔmo firim ɛnora ɔmo kɔɔ ya 86 minutes Harry Kane ayi yɛ firim Lukaku bɛtee ka no 86 minutes. South Africa kɔ na ɔmo tumi kɔɛ 90 plus 5 no emu two na ɛka tra mmea pɔn na ɔmo firim.
Kwabena bla bɛtoa so ɛ. Hmm. Mba. The African mentality yɛ another stuff a ɛkɔ tia yɛn ɛwɔ World Cup yi ase. Hmm. Especially Senegal, uh, eh. African champions paa. Eh.

Toni Kroos ne Ozil They were the reason a yɛhyɛɛ Brazil seven one that day I cried me suiɛ These two people were the reason and you understand Ozil sɛ Ozil bɛbɔ bɔɔl no nyinaa wohu sɛ ne ho ayɛ fi da Oh Ozil is a is a very neat player Toni Kroos ɛyɛ the brain behind the German machine And Toni Kroos na ɛkyerɛ sɛ yɛn control the rhythm of the game ɛnɛ kyerɛ me rhythm controller in the German national team Wisdom boa me hwan na ɛyɛ rhythm controller in the German national team none there is no rhythm controller player nka obetumi ayɛ adwuma no paa Jamal Musiala but Musiala no so yɛ more of a number ten but Toni Kroos ne Ozil no they can drop deep and play the ball from the back ɛnɛ Germany nni saa players no Felix hwan Mecha Nemanja. ɔba dabɛn. You see levels no a yɛreka, players mmienu wei, wɔn nyinaa rise kɔbɔɔ the best team in the world in Real Madrid, that was the German style. Now yɛse every good dancer knows when to leave the stage. Philip Lahm yɛwiee twenty fourteen pɛ na ɔse no mentoa football koraa so bio, me retae, amanfoɔ nte no aseɛ, ɛmma kyerɛ me, twenty eighteen Germany kɔɔ he? Group stage wafiri mu, twenty twenty two Germany group stage wafiri mu, twenty twenty six Germany wɔ he? Round of thirty two wɔ afiri mu. Ɛyɛ no animguaseɛ de ma four times world champions in Germany. Anthony, ayɛ sɛ Philipp Lahm huu sɛ there is there was disaster in waiting. Quality no a na ɔmo produce yester years ne quality of today ɛnyɛ the same. German national team biara yɛ Bayern Munich, me ne Wisdom yɛ adwen ɛnɛ yɛyɛ Bayern Munich eh, that is eh, this ana eh, analysis. Bayern attacking number eh, attacking three na yɛse ɛyɛ the best in the world, ɛyɛ hwan ne hwan? Harry Kane ofiri he?

Ɛnyɛ the same nti no player no bɛ struggle unless wo nya player bi ayɛ sɛ ne tactical acumen no wɔ soro ansa watumi a adapt so quick. So Germany deɛ no ɛyɛ quality no from the clubs no a yɛfrɛ no Bayern no ɛne the loss of Ozil cali Ozil ne Toni Kroos calibre no ɔmo nni bi nti na ɛbɛyɛ den to replicate. Na wo yɛ story about France boa me ma me Zidane a okura the nineteen ninety eight world cup Zidane ɔsee ɔyɛ Kylian Mbappe a Mbappe yɛ that is Thierry Henry of 98 ɛmba why would you even argue ɛyɛ nokorɛ Kylian Mbappe deɛ wohu naa na woahu Thierry Henry ɔhu ne style ne pace ne ne finish no ɛyɛ similar ɛyɛ the same as Kylian Mbappe Mbappe n'adeɛ onim yɛ paa no no but then no Mbappe no ɛyɛ more or less the Brazil Ronaldo type as well because ne role model ɛyɛ Ronaldo Rony Bobo He learnt a lot from him but then sɛ woyɛ French national team comparative analysis ase wo limit into the national team a ɛyɛ Thierry Henry na ɔma wɔ aberanteɛ a yɛfrɛ no that is Ousmane Dembele Dembele ɛyɛ silent killer ɔno ɔngye hyɛn bebree until sɛ ɔgye Ballon d'Or no na amanfoɔ bebree doubt the capabilities of Ousmane Dembele but Mangorbet Pires One of the players a Arsenal sign no year a I was so happy for Arsene Wenger ɛyɛ this man a wɔfrɛ no Robert Pires. Ɔmpɛ kasa. Ne style no nyinaa te sɛ Ousmane Dembele but ɔno no on the pitch na wobɛhu the best of Robert Pires. Zidane frɛ no the silent killer. Yeah, he's a silent killer and so is Ousmane Dembele. That's why yɛyɛ comparative analysis sɛ woyɛ Ousmane Dembele na woyɛ Robert Pires a, ɛyɛ pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Ɔmo mbɔ ebira ɛyɛ the same ayɛ sɛ yare nka no ti Usman that is Robert Pires so Robert Pires ne carry catcher anaa sɛ ne prototype player ɛyɛ aberanteɛ yɛfrɛ no Usman Dembele another one yɛ aberanteɛ yɛfrɛ no Dayot Upamecano Marcel Desailly Manuel Denke the Ghanaian. Marcel Desailly a na 1998 World Cup na ɔno ne Laurent Blanc na ɛbɔ centre back de ma no French national team. But then, Desailly ade a ɔnim yɛ paa yɛ man marking, sɛ yɛmma no adwuma sɛ ɔnyi yɛn mma mfiri mu, ɔnyi wisdom mfiri mu, ɔbɛyɛ anwo sɛsi ara. And ɔyɛ very good tackler, ne ho ɔden and so is Diop and Meccano and no wonder Na sɛ bɛ sayi because ɔni a lot of pace nti ɛno no da biaa no all the time no ɔyɛ very cautious and that is Upamecano. Upamecano ne weakness ɛyɛ ne pace and Mercedes ayi ne weakness ɛyɛ ne pace but wo slow ball no sɛ wode ba Ousmane da that is Desailly so a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtwe Mercedes ayi so the comparative analysis ɛbɔ ɛyi dan ɛno nso si anim. Now the general of it all ɛyɛ Rabiot, Adrien Rabiot. Ɔse Rabiot ɛyɛ the the addition of the French national team sesei. Wohu sɛ sɛ France foɔ no bɔ bɔɔl a wonhu Adrewa bio bebree, ɔnkɔ for tackles, ɔnkɔ for, ne dea no nso ɔre cycle bɔɔl, ɔyɛ very good recycler. Mom the friend national team captain Didier Deschamps and now the current national team coach ɛf ɛy the same Didier Didier Deschamps. Deschamps no n'adeɛ ɔyɛ ne sɛ ɔgyina pitch no so a wonhu no bebree, wobɛhu Patrick Vieira, wobɛhu aberanteɛ a yɛfrɛ no Youri Djorkaeff, wobɛhu Emmanuel Petit but then wonhu Didier Deschamps. But biribi ne sɛm ɛyɛ adwuma paa on the pitch he was the reason a na yɛhu the best of Zinedine Zidan because yɛ yɛbɛ sɛ yɛ recycle bɔɔl no na yɛn transite a ne nyina no ɛpaase through Didier Deschamps the captain and Didier ɛnya bɔɔl no pɛ there was a pattern and a rhythm in the French national team leble and that pattern no was Deschamps nya bɔɔl no pɛ bɔɔl no bɛkɔ Zidan hɔ Nti no wonder sɛ w'anya trust in Rabio and Rabio ne style no ɛyɛ similar to Bishom nse Zidane yɛ se this analysis ɔse Tchouameni yɛ Vieira ɛyɛ nokorɛ he is a prototype Vieira ne deɛ ne sɛ ɔno no ɔbɛyɛ mole mole dwuma no nyinaa and obi bɛgyina ne nkyɛn to recycle the ball and that is exact analysis na Zidane ayɛ no na yɛn Africa performances no ɛmba first of all ma me hwɛ Cote d'Ivoire ma aberanteɛ a yɛfrɛ no Juan Ange Bony National teams a ɛkɔɔ tournament a wɔn afiri mu nyinaa obiara wɔ weakness. Ivory Coast wɔn major weakness yɛ number nine wɔn wɔn ni striker wɔn ni presence in the box wɔn ni bi bɔɔl no ba eighteen yard box no mu a wɔn na ɛbɔ bɔɔl no ahyɛ the Didier Drogba type even wo deɛ yɛn ka latest one koraa Ivory Coast number nine bɛn na aba in recent times koraa yɛbɛka Bony bɔ bɔ deɛ ɔbɔ Man City no Wilfred Bony from Swansea City.
Nanse deɛ na ɔhyɛ wɔn goals ma wɔn a Ɔno so saa yareɛ no nti. Sebastian Haller ɔno ɔno because of ne cancer issue ne yareɛ no nti no ayɛ sɛ wanyɛ part yɛsɛ even prior to the world cup koraa ɔnyaa injury ne Ange Boni ɛne El Yawahi wohu sɛ El Yawahi ɛne Ange Boni nyinaa no ɔmo nyinaa yɛwɔ ɔmo wɔ France and ɔmo orientation no yɛ quite different but Sebastian Haller no so koraa yɛawo no wɔ Ivory Coast o but then ɔno koraa ba Ivory Coast national team no na ayɛ sɛ system no favour no more nti ɔno ne Simon Adingra no na there was that understanding That was why Ivory Coast gyee twenty twenty three Nations Cup ɛwɔ Cote d'Ivoire, Abidjan. But ɛnnɛ yi no, Ivory Coast problem paa yɛ bɔɔli. Bɔɔli no yɛ very slow to my liking. Ɔn ade anything, ɔn ad, ɔnni presence in the box. But ɛmba no, cry baako pɛ. Wohu sɛ Yan Giriband deɛ, ɔyɛ ayɛ overrated o. Ana wohu? Ɔnyɛ bɔɔ no a, me, ɔnyɛ me hu biara saa. Dabi. Diomande, ɔyɛ prospect. Ɔbɛdu hɔ with good coaching. And mefeel sɛ ɔkɔ Paris Saint-Germain na ɛbɛboa no better. Because he's going to play under the the best coach currently in the world, Enrique Enrique. Enrique bɛtumi ama no adu ceiling no. But then currently deɛ, me at this World Cup, Yan Diomande, menhu no saa. And the best player for Ivory Coast was Amad Diallo. But constantly no, in their game against Norway, Obi mbisa me why a yɛ bɛnkye Amad Diallo, yɛan starte Amad Diallo, I was told sɛ na ɔwɔ slight injury but then na obetumi abɔ but wonim sɛ ɔyɛ goal na ɔbɛhyɛ it look at equalizer a ɔde maa Ivory Coast against Norway. Amad Diallo, Amad Diolo Diallo this tournament no has been Ivory Coast Mister Presence, he is the he was the best player. What exactly is happening to African countries, is it quality? Concentration, ɛnyɛ quality. Ɛmba sɛ ɛbɛn quality a league no a ɛwɔ wiase nyinaa nnɛyi no wofa league bi a ɛwɔ wiase a ɛyɛ best bi a wobɛnya African brothers a wɔbɔ bɔɔl hɔ. In terms of exposure ɛne infrastructure African players no yɛ expose wɔn a wɔbɔ at the best stadiums in the world.
Mam Aaron Wan-Bissaka Mam Aaron Wan-Bissaka a ɔhyɛ England jersey. Arthur Masuaku.
Chancel Mbemba.
Chancel Mbemba.
Uh-huh. And then Ezel Twazimbe. Uh-huh. This is Aaron Wan-Bissaka. Ɛnora game no na ɛyɛ revenge ɛde ma Aaron Wan Bissaka, do you know why? Ɔbɔɔ under twenty one ɛde ma England. Ne dream was to play for the three lions of England but coaches na ɛbaeɛ from Gareth Southgate ɛɛba nyinaa no wanya chance to play for England na ɔdecide yɛ sɛ sɛ saa deɛ a ɛneɛ ɔɔkɔ country of ne heritage ɛyɛ DR Congo. Nti ɛnora after sɛ ɔmo hyɛɛ first goal no wieɛ no me bra Wisdom ayɛ adwuma no nyinaa why do you take out Sipenga? Akoa no wonim mba mo a ne mba ɛ koraa obia suro sɛ ɔbɛkɔ n'anim because ɔwɔ pace nti no yɛyii no firi mu pɛ na papa yɛfrɛ no Thomas Tuchel no adwen sesaeɛ na ɔ bringing on ne Arsenals no Bukayo Saka what have you yɛ realise sɛ Eberechi Eze na ɔma Declan Rice bɛbɔɔ right back na ɔwɔ no a na yɛhunu sɛ England a starte bɔ ɛ ɛ pile pressure on DR Congo ɛno a me deɛ yɛ meyɛ paa ne sɛ goalkeeper fɛ no Lionel Mpasu Nzau Ɛno a edwuma ɔyɛ nyinaa yɛ waste. Goal keeper for DR Congo edwuma ɛno ɔyɛɛ nyinaa kɔɔ waste. He was super, he was outstanding for team DR Congo, the Leopards. But yɛwieɛ no na yɛhyɛɛ hwan? Yɛhyɛɛ DR Congo by two goals to one. Now another African team a sɛsei no ayɛ sɛ mentality no yɛ different. That is why Moroccofoɔ no wɔn sɛ wɔn nyɛ Africafoɔ no. Adɛn na yɛngye ntom? Ɛmma Morocco bɔ against the most difficult opponent, opponent a Afrikafoɔ bɔɔyɛ nyinaa, Morocco deɛ na ɛyɛ den paa, Senegal bɔɔ Belgium, Belgium current team no si fam, Norway afei na wɔn gu so a wɔn fefɛ ba, ɔbɔɔ Cote d'Ivoire, but na Morocco bɔ against one of the nations a na some of us yɛhu sɛ wɔn yɛ prospect of winning this World Cup in Netherlands, Netherlands hyɛɛ first goal through Cody Gakpo. And look at the way a na wɔn bɛte ka no, it was Shaibu Riyad Riyad ɛne aberante a yɛfrɛ no Issa Diop na ɛkɔmbae no yɛ, two centre backs na ɛkɔmbae no yɛ na wɔn ko bɛtee ka no, game no yɛɛ one one. Yɛkɔbɔɔ penalties a, Yasin Bono asan akyerɛ ne quality as a goalkeeper ma wɔkɔyi Netherlands afiri mu. Morocco nko ara na they were down but they came back and won on penalties but nkaefo nyinaa they were leading nti sɛ Morocco foɔ ka kyerɛ wo sɛ ɔmo no ɔmo yɛ different from us a adɛn na yɛngye ntom ɔmo way of thinking and mam coach no a yɛfrɛ no Wabi Mohamed Wabi ɛmma wonim sɛ coach no wɔ Belgium ne training regiments anaasɛ ne nteteɛ no ɔnyaeɛ nyinaa no wɔnya ne nteteɛ wɔ Africa n'adwene no ɔdwen sɛ Belgian ɔdwen sɛ Buroni ɛyɛ quite different altogether. Nti no this man doesn't know when to stop but yɛa na coach Sebastian Desabre, Ines Faye ɛne coaches a ɔmo afum nyinaa no adwene a ɔmo dwen ne sɛ bɔɔl no ɔbɔ ara na ɔmo ɛduru eighty min Africa game sɛ Africa team bɔ bɔɔl a ɔdu seventy five minutes pɛ na wahu sɛ Africa team no ɛbɛ slow down Ɛno ne adeɛ a papa a yɛfrɛ no Carlos Queiroz de brɛ the Black Stars of Ghana. Ɛnyɛ saa anka England koraa no, wohu sɛ ne wɔn koraa na yɛyi yɛn nan off the pedal against England a Harry Kane bɔɔl no a ɔbɔɔ no ɔbatting over the bar no, that time we lost concentration. Adeɛ a Abibifoɔ a ɛha yɛ paa yɛ concentration. Yɛ lose concentration from the last fifteen minutes, the last quarter of the games na yɛ lose concentration. Senegal were leading two goals to zero. This Belgium team ɛnyɛ hu saa and that time koraa Belgium ayi two of their best players afiri mu, Kevin De Bruyne ɛna aberanteɛ Jeremy Doku. Wɔde wɔn mo na ɛba. This time Romelu Lukaku ɛnyɛ ɔdane Maradona. Ɔnya bɔɔl no na sɛ ɔkura bɔɔl no na sɛ ɔde bɔɔl no reba a, ɛyɛ den paa sɛ wobɛgye bɔɔl no afiri Lukaku nsam. And that time no, one of the best players for Senegal, Pape Gueye, yɛyi no afiri mu. Emu wɔ bi koraa taa ma no change Idrissa Gana Gueye, Gueye no mpra ɛ, but yɛyii no firi mu no, some of us na yɛkyiakyia sɛ ah, what is Papi Thiaw doing? Sadio Mane ɔte sɛn te sɛn koraa a ɔgyina mu, ɛha fɛ Sadio Mane no, ɔno no bɛ bɛ scare the opponents ɔne wɔn rebɔ, Belgium wɔn na ɛbɔ, ɛne yɛ player na mehu wɔn ho paa, Leandro Trossard by virtue of wagye Premier League with Arsenal, ɛnnɛ Charles de Ketelara, ɛne yɛ boɔ na ɔbɔeɛ with AC Milan. Ɛnna ɔbɛbɔ ɛyi that is Dodi Lukebakio ɔno koraa no ɛnne no ɔba ɛyi ɛyi Spain wa wɔ wɔahu so na wakɔ pm ɛwɔ Portugal with SL Benfica but there is Sadio Mane once upon a time winner of the Champions League the UEFA Super Cup the Club World Cup ɛnne yi ɔyɛ Afcon winner Mind you he is the face of this project at Senegal and ɛyɛ me ya sɛ Sadio Mane rehu when to leave the stage. He is leaving the stage with ne head bow ɛna ɛyɛ me ya no ne ne head is ne head is down because currently no this was not the moment ɛsɛ Sadio Mane ɛbowing out of the Senegalese national team. Because Senegal firi round of thirty two the best a nation no ayɛ ɛne sɛ ɔkɔɔ quarter final that was in two thousand and two nti this team after sɛ ɔkɔtɔɔ group a ɛmu ɔden Norway ne France a ɔhyɛɛ Iraq five zero no qualify yɛ no na I had hope sɛ Senegal bɛtumi ayi Belgium afirim because Belgium current team no ɛnyɛ hu. Two zero mba o many giving day wo leadi two zero and look at the time eighty fifth minute na wo leadi two zero ɛba no sɛn eighty sixth eighty ninth nkorɔfoɔ abɛte ka no ɛnɛ the second goal no koraa na ɛyɛ me ya no ɛna asɛm wei meka hyɛɛ Wack ɛno na ɛmeyɛ na ɛhwɛ sɛ Senegal keeper no mentraste no wo nim aduaba goal no half Wokɔ France sɛ one of the worst teams in the Ligue one, Le Havre. Team no a Andre Ayew kɔbɔɔ no mberɛ bi a atwam no, ɛhɔ na ɔyɛ number one. Mary Diaw. And Mary Diaw no a ɔba mu no, ne problem paa yɛ one, ne wo flexes, ne commandment, anyhow a ɔ communicate to ne centre backs no, ɛno a ɔbɔ Moussa Niakhaté ne Abdoulaye Seck. Fi sɛ yɛ because mbɛ kaa sɛ Kalidou Koulibaly asɛ wɔ lusi steam wɔ lusi pace ɛnɛ no Kalidou Koulibaly ɔni pace in the game nti sɛ ɔbɔ sɛk a ɛyɛ. But with all this said Kwabena deɛ ɔdisappointing me paa ɛyɛ coach Pape Thiaw asɛ ɔhui sɛ wɔ win game no awie true sɛ ɛne yɛ kɛn te sɛ ɔhui sɛ wɔ win game no awie true sɛ ɔyi Sadio Mane firim ɔyi wei firim the same thing na ne di akongo coach no so yɛɛ. Sebastian Desabre. Ɔno nso de sim nothing. Ɛnti na meka kyerɛ sɛ mo koko osiri nkoa na ɔyɛ different. At a time a no hia sɛ ɔwɔ sɛ still na press them because DRC deɛ no na ama England for mo ba ɔmo anim na ɛsɛ ɔmo yɛ kɔs. Na ɔmo sɛ ɔmo sɛ kɔ kɔ bɔ po ɔmo sɛ mo mo ɔmo ɔmo ɔmo bɔ po a ɛka dɛ nka ɛkɔ mo sɛ tu. Media me Senegal deɛ me me Senegal deɛ me ha me. Ivory Coast no si hɔ one time adan nti fifth minute time ma na ɔmo ate ka no awie a ɔmo fii sɛ ɔmo prɛse that was when Norwayfoɔ no use adwene ketewaa bi ɛde bɔ and that was time sɛ ɔyi Bony firi mu look at time ɔde ma Bony on the pitch yɛ coaches a disappoint yi o Imez Faye Papi Thiaw ɛne ah this eh Sebastian Desabre ɔmo a disappoint yɛ papa so far Mohamed Wabi pɛ na wakyerɛ sɛ ne mentality no yɛ different from this coaches. I am hurt.